Sinjuri, nsellmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Tiru mill-lum il-Ħamis it-tieni jum ta' Mejju. Grazzi ħafna, grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom tal-bieraħ fil-maratona, nirringrazzjakom minn qalbi, però nirringrazzjamkom ukoll talli illum għal darb'oħra għażiltu li f'dan il-ħin li ġej Sal-ħin tas-sitta neqsin għaxra ssegwu lili flimkien mal-mistednin kollha li għandi. Diversi mistednin illum fil-programm, minn hawn ftit ieħor nitkellmu ma' Mateos Grasso illi tgħidx kemm tibgħatuli messaġġi issa ngħidlu, ħalli nħallih għal issa. Mela, Doctor Michael Għaxa, nitkellmu dwar il-Life Network, ser ikollna magħna wkoll il-kandidati u kunsilliera, Għal elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ser ikollna wkoll il-kandidat għal elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius u fl-aħħar nagħlqu l-programm flimkien ma' John Role u l-mistieden li se jġibilna llum Ronnie Vella bi storja oħra ta' persuni li jiffosterjaw. Mela, u jkollna wkoll il-kompetizzjonijiet magħkom it-telespettaturi, għalhekk inħeġġiġkom biex tibqgħu miegħi, ma tħalluniex waħdi u ssegwu dan il-programm. Bi pjaċir nilqa' lil Mateusz Grasso, kif inti Mateusz? Grazzi lilek tal-istedina. Kont qed ngħidlek illi jibgħatuli ħafna messaġġi jgħiduli dak it-tifel vera Jagħti ferħan, jagħti. Jagħti d-dawl?
Jista' jkun ukoll. Jagħti d-dawl. Tajjeb. Inti m'intix fabbrika tal-kanċer u. Nispera li le.
All right. Anzi, nippruvaw nevitaw. Però vera, vera, in-nies jieħdu gost bik, japprezzawk u jgħiduli li bid-daħqa tiegħek anke jekk ma titkellimx biżżejjed int. Anke bil-mistħija, ġieli għedtlek dik. Ġifieri inti u tgħidha qed nidħaq. Vera? Ej, darba niftakar insellim lil minn hawn min kien jgħallimni l-karozza, kien jikkoreġini u bil-mistħija kont nidħaq u kont inqabb iżommlu. Ġifieri naħseb bis-saħħa tiegħi ħajr sal-ġenna jew imur l-infern. Skoprejna, skoprejna xi ħaġa llum dwar Matteus, le, però xtaqt inwassal il-messaġġi. Napprezza, thank you.
Il-messaġġi tiegħek u jekk hawn is-Sinjura Ħanajda għax. Talbitni l-mobile tiegħek, le, le, le, le, le. Oħt il-kollega u ħabib tiegħi Joe Mercieqa, jekk qed issegwina, le, le, vera, talbitni l-mobile tiegħek, għadtilha jbagħtli messaġġ it-Tnejn għax jiena ninsa għax jien m'għandix il-mobile tiegħek. Ekku, mhux hekk? Irrid nistaqsih il-producer tiegħi. Minn hawnhekk ħa nerġa' nfakkrek. Għada fakkarni ħalli nkun nista' ntik il-mobile number ta' Matteus. Mela. Ħa nkomplu fuq dak li konna qed nitkellmu l-ġimgħa l-oħra. Ekku.
Ħrejjef illi ħrejjef affarijiet illi naħsbu illi ikunu f'moħħna illi jagħmlu iżjed ħsara milli ġid. Illi jew qalhomna, jew tgħallimnihom, jew sibnihom fuq l-internet. Illi kif qed tgħid inti, minn għalina li ħa jgħinuna biex ikollna figura isbaħ, saħħa aħjar u fil-verità jagħmlu iktar ħsara milli ġid. U illum xtaqt insemmi waħda partikolari. Meta t-temp jibda jisħon u dak li jkun joqgħod fix-xemx, hawn dil-mentalità li iktar ma tegħreq iktar aħjar. Jekk ma tkunx qed tiċċaqlaq billi inti toqgħod fuq bank, ladira, tħares lejn il-baħar u toqgħod fix-xemx u tkun niżel l-ilma, dak mhuwiex xaħam. Dak huwa ilma li qed titlef. Illi inti li trid tagħmel anzi la qed titlef dak l-ilma kollu li tixrob aktar biex inti tikkumpensa għal dak illi tlift. Mela number one, billi toqgħod bilqiegħda fuq bank għax-xemx m'inti ħa ssolvi xejn. Jista' jaqbadna la semmejna dak l-ikraħ il-kanċer, anka nafu biċ-ċar problemi anka ta' kanċer tal-ġilda, ġifieri assolutament l-ebda tip ta' ġid m'inti ħa tagħmel jekk speċjalment mingħajr dik li ħa tonqos, mhux il-każ.
L-ara li jagħmel il-ġid huwa dak li meta inti tagħmel eżerċizzju biex tarmi l-kaloriji. L-ara, as such, qisu dak il, qisu l-fan, hekk kif naqbdu ngħidu, li ġisimna jipproduċi biex iniżżillek it-temperatura. Mela meta inti tkun qiegħed tirsisti ħafna allura t-temperatura togħla, l-ilma ta' ġo ġismek jgħinek biex tifriska, qisu jtik shower. Biex niftehmu, issa da xawra ma tantx ikun infuħ normalment. Mhux kulħadd l-istess. Meta ma tinħasilx imbagħad iktar u iktar. Dak ix-xawar ikun jinten.
Anyway, issa mela din l-istess. Laqqas mhuwa vera illi aħjar inti jekk għandek l-għażla fejn ħa tagħmel l-exercise li toqgħod tagħmel l-exercise fis-sħana. Anzi sabu illi jekk xejn, l-exercise l-aħjar tagħmlu fil-bard. Għax ġismek irid juża l-kaloriji waqt li inti qed tiċċaqlaq. Mela kif ħa nġib? Jien nħobb dejjem naqbad mal-karozzi. Ma nifhimx fihom, ħalli ħadd ma dan. Imma meta inti l-karozza ttiha l-petrol, il-petrol tagħna tal-bnedmin huwa l-ikel. Mela, meta inti lil ġismek tajtu l-ikel, hu mbagħad ħa jużah meta inti qiegħda tiċċaqlaq. Familja naf anke meta tkun rieqda jużah. Huwa meta mmutu. Diġà semmejtilna.
Ekku, huwa meta mmutu illi niefqu naħarqu l-kaloriji, l-bqija dejjem għaddejjin. Però ovvjament, iktar ma tiċċaqlaq iktar qed tuża kaloriji. Allura, inqas hemm ċans illi dak li qed tiekol ħa jiġi storjat bħala xaħam għax inti qed tużah. Mela, fejn xtaqt li nasal? Illi aħna Louise jekk Ħa niċċaqalqu. Plus, illi qed nagħmlu l-eżerċizzju f'ambjent iktar frisk jew kiesaħ, ġismek irid ukoll isaħħan il-ġisem. Mela, apparti li inti qed tiċċaqlaq, għandu bżonn aktar fuel, aktar kaloriji biex jissaħħan. Waqt li kieku qegħdin fis-sħana, dan il-proċess ma jsirx. Allura kieku kellek tagħżel, aħjar tagħżel tagħmel it-training fil-kesħa Milli biex mingħalik tegħreq iktar. Ma nafx kemm tissaporti tagħmlu fis-sħana jew l-eżerċizzju. Imma minn tiskanta, mhu se ngħid xejn ta' barra minn hawn Louise, tara anke min jiġġoggja bil-boroż taż-żiben. Mhux waħda jew tnejn. Biex jegħreq iżjed barra? Biex jegħreq iżjed. Fix-xemx? Illi jekk inti tkun ħa tagħmel xi sport partikolari, illi da ħa jiżnuk, pereżempju jekk tkun iktar minn 50 kilo jgħidulek ma tistax tikkompeti, mod. Imma jekk aħna nippruvaw nimitawha dik is-sistema biex mingħalina nirqaqu, Mhuwiex il-każ. Jiġifieri anke dawk li jilbsu dawn il-boroż, pereżempju għax għandhom xi avveniment sportiv, hekk jagħmluha ngħidu aħna l-aħħar ġimgħa qabel ma jikkompetu biss, mhux is-sena kollha. Mela min qed jipprova jimita dawn l-affarijiet, please ifqu agħmluha għax jista' jtikom anke attakk serju ta' dehydration jgħidulu. Jiġifieri li inti tant tkun nieqsa mill-ilma illi qed titlef anke minħabba dawn il-boroż, ok, illi qed tagħmel ħafna iktar ħsara milli ġid. Mela dik hija ħrafa oħra li ħa tagħmel iktar ħsara milli ġid. Ċuċata oħra komuni, illi ma nistgħux nieklu sopop. Jekk is-soppa ma taqbilx miegħek, all right. Għax tneffah?
Ara kemm hi tajba, hemm min. Eh, għax. Ċertu ma ve- ingredjenti Louis. Eh, eh. Ejja ngħidu pereżempju jiena ma jaqbilx miegħi jien naf il-brokkoli, Il-kaboċċi, il-kaboċċi. Jekk ħa nagħmel soppa tal-kaboċċi, mela jiena ħa nintefaħ U ħajkolli naqra gass naqbadni hawn fuq il-power station.
Dak tmien. Tajjeb, issa. Imma ma jfissirx illi għax li li kkawżani l-gass. Ifisser ħaqbad il-gass lil kulħadd. Eh, X'qed nipprova Imma ngħid? x'jiġri jekk iqabdek issa parti ċajt? Apparti ċajt kollu. Jekk iqabdek il-gass, tneħħih. Imma mbagħad jiġifieri le tkun tkun bloated le, apparti. Naqblu. Tkun bloated għal ftit per għal ftit ta' ħin. Ekku. Forsi tintefaħ, jista' jkun li vera tintefaħ. Ekku. Imma mbagħad jiġri inti ma tkunx kilt kaloriji, ma tkun ħadt xejn. M'iniex tabib, Louise, però hemm anke s-severità. Mela altru pereżempju kilt xi ħaġa u inti tikkawżalek id-diarrea. U altru kilt xi ħaġa pereżempju u jkun hemm bżonn. Tfewwaħ daqsxejn l-arja xi ftit wisq, xi ftit jew wisq. Ora, jiġifieri f'dak il-każ anke fil-fatt, fil-każ tajtek suġġett li tiddiskuti mat-tabib ukoll. Imma x'inhu l-punt? Illi mhux bilfors oġġett anke li huwa healthy jaqbel miegħek. Hemm anke kundizzjonijiet, per eżempju, relatati mad-demm. Imma ma jkunx qed, ħalli nibqgħu fuq dan għax dejja importanti. Ma jfissirx li jekk jien kilt il-ħaxix u blowtjani u intefaħt, Da qed jagħmel li Sara, ġifieri. Imma huwa sintomu li mhux qed jaqbel miegħek, Louise, eh? Jiġifieri ma nistax nieħdu? Idealment le, issib alternattivi. L-ewwel nett huwa skomdu li dejjem inti tkun bloated, okkupata u għajma l uġigħ. Ġifieri, dik hija nefħa, nefħa hija sintomu ta' xi ħaġa li mhijiex taqbel miegħek. Mela ta' min? Għax hemm dieti li jgħidulek isma', ħu l-ħaxix, ħu s-sopop. Ħa ngħidlek, Louise, ħa nkun onest miegħek, affarijiet li huma ġeneriċi żżejjed, li jekk tgħid kulħadd jista' jieħu kaboċċi, kulħadd jista' jieħu frawli, huma ġeneriċi wisq. Kull individwu jista' jkollu kundizzjoni medika jew xi ħaġa li mhijiex kundizzjoni medika, xi ħaġa li ma taqbilx miegħu. Allura aħna m'hemmx isbaħ milli tkun taf lilek innifsek. Pereżempju jiena nħobb inġib l-eżempju b'Hija. Jiena u Hija, it-tnej aħwa, tajjeb, jekk jien nieħu daqshekk ħalib, mill-ewwel ikolli l-bloat, mill-ewwel li nħossni ħażin, ġieli anke jkolli bżonn immur nagħmel dik. Tintefa'. Tajjeb, imma hu jista' jieħu letteralment vaska ħalib u ma jiġrilu xejn. Jiġifieri avolja aħwa, Ukoll hemm daw id-differenzi, jiġifieri inti trid anke titgħallem ġismek kif jirrispondi l-aħjar. Imma għall-kaboċċi hemm alternattivi. Per eżempju jista' jkun li jaqbel miegħek il-qara ħamra, jista' jkun jaqbel miegħek is-soppa tal-brokkli. Is-soppa minnha nnifisha ma tħaxxinx. Xi żżid mas-soppa jkun il-problema. Ekk. Mela mhux vera illi għax inti tieħu s-soppa ħa tibqa' bloated għal dejjem, jekk dik is-soppa ma taqbilx miegħek li ħa tibqa' bloated għat-tul tal-ħin. Mela dik oħra wkoll, is-soppa mhux vera tħaxxen. Ehm, misconception oħra illi m'iniex ċert jekk semmejthiex il-ġimgħa l-oħra jew le, allura xtaqt insemmiha llum, hija li hemm min jgħidlek mhux suppost tiekol il-carbs mal-protein. Jiġifieri jgħidulek mhux suppost pereżempju tieħu frotta mat-tiġieġ, jew pereżempju l-għaġin mal-laħam. Ħa nġib xi eżempju ieħor ħalli dak li jkun jifhimni, ross mad-dundjan. Hemm min għandu din it-teorija, illi hija falza totalment. Anzi, ġismek l-aħjar, u issa qed niftakar semmejtielek għax ġibt dal-eżempju li ħa nsemmi, ġismek li jkollu bżonn joqgħod huwa mingħajr kwantità kbira ta' karboidrati u xaħmijiet flimkien. Għaliex? Mela per eżempju, jekk jiena ħa nieħu għall-mod tal-kelma platt għaġin, tkun idea żbaljata jekk nagħmillu ħafna żejt. U krema per eżempju. U krema, tajjeb. Jew per eżempju ħa nġib eżempju ieħor, nieħu ħafna frott u imbagħad per eżempju nagħmel ħafna peanut butter. Għaliex? Għax il-carbohydrates, il-karboidrati, u x-xaħmijiet, il-fats, Jekk jittieħdu flimkien, qisek lil ġismek tajtu żewġ sorsi ta' enerġija. U li ħa jkun preżentat bi tnej, x'ħa jagħmel? Ħa jgħid, Orrajt, mela wieħed minnhom nibda nużah, l-ieħor nistorjah. Allura inti qisek għandek shortcut ta' kif iżżid ix-xaħam mill-ewwel. Għax ġismek qal għandi ħafna fuel hawn, ħa nżomm wieħed minnhom f'antità kbira. Jiġifieri l-karboidrati jridu jkunu limitati. Limitati. Plus, Il-proteini, nieħu l-proteini. Yes. Mhm. M'hemmx biża' illi aħna nieħdu il-karboidrati u l-proteini flimkien. Li rridu noqogħdu attenti huwa li ma jkunx hemm ammonti kbar ta' karboidrati u ta' xaħmijiet flimkien għax hemmhekk fejn inżidu ċ-ċans illi aħna nżidu anka x-xaħam. Jista' jkun fiż-żaqta jiena dejjem naqbad maż-żaqq għax jiena raġel. Għax tħares lejja wisq probabbli. Ma tantx tidher żaqqek minn hawn hekk jidher, imma insomma. Però eh, in-nisa speċjalment Mhuwiex daqshekk straight forward fejn imur ix-xaħam. Tgħidli l-irġiel kollha żżaqq biss ngħidlek le, però fil-maġġoranza iva. Fejn jidħlu n-nisa iktar kumplessa, hemm min imurlu fil-lower body, jiġifieri mill-hips 'l isfel, hemm min imur dak li ngħidulu apple shape, jiġifieri iktar fil-bast u fiż-żaqq, hemm min imur iktar fil-patata, varjetà. Jiġifieri, ħa nerġa' ngħidha, meta nieħdu kwantitajiet daqsxejn kbar ta' karboidrati u xaħmijiet flimkien, iċ-ċans kbir huwa li ġisimna jistorja aktar xaħam mis-soltu. Mentri, jekk nieħdu karboidrati u proteini, m'hemmx minn xiex nibżgħu. Mela hija ħrafa illi ma nistgħux nieħdu l-karboidrati u l-proteini flimkien. Ħrafa oħra hija illi hemm limitu ta' kemm tixrob ilma. Hemm min jgħidlek eżempju, taq biss iż-żewġ litri ta' għax inkella imurlek ilma titnefaħ. titnefaħ momentarjament, mhux bħas-soppa dieta, illi forsi jkun hemm ingredjent li ma jaqbilx miegħek, qisu sakemm ġismek bil-Malti jipproċessa l-ilma. U jneħħih.
O mela.
Anzi, inti trid tara illi il-pipi tiegħek, speċjalment meta nidħlu issa fix-xhur iktar sħan, illi l-pipi tiegħek hija ċara. Tajjeb, ġifieri, jekk inti tara l-pipija skura, dak huwa sintomu jew jista' jkun sintomu illi m'intix tixrob biżżejjed. L-ilma m'hawnx aħjar minnu, ħafna aħjar minn luminati, inbid, alkoħol, eċċetera. U ħalib u kollu. Ekku. Se jkollna nieqfu hawn, Mateusz. Il-ħin jgħaddi malajr miegħek. Interessanti mmens għal darb'oħra. Thank you tal-istedina.
Jekk il-Bambin irid niltaqgħu bħal llum ġimgħa, aħna se nieqfu għal ftit teleshopping, inkunu magħkom eżatt wara r-riklami flimkien ma' Doctor Michael.